Mae Crew Celf, Rwy'n meddwl sy'n dangos i chi heddi ychydig o sut i ddefnyddio un o'r ein, sef brush pen. Pentel yw hwn, a dwi wrth y modd yn ddefnyddio nhw. Nes i ddefnyddio fe lot i wneud y lluniau ar gyfer y llyfr yma, Hufen Afiach, gan Meilir Siôn. Llyfr doniol iawn. a mae yna lot o luniau ynddo fe, a dwi wedi defnyddio brush pen i wneud nhw. Stori am gawr, creulon a pedwar plentyn rhyfedd sydd yn mynd ati i drio, i drio chi fe. Uh, Mae'r brush pen yn galluogi lluniau sydd yn llawn fatha teimlad, mae'n eitha scruffy. Dwi'n ddim i pobl sy'n hoffi lluniau exact, ond ar gyfer lluniau fel hyn, uh, Maen nhw'n spot on. Felly, dyma lilyn o beli y cawr. Allwch chi wrth gwrs dilyn gyda unrhyw pen neu pensil i chi moyn, ond triwch rhyw felt pen. Os ydym brush pen gyda chi, triwch rhyw felt pen, neu hyd yn oed brush gyda inc neu paint ynddo fe. Right, trwy'n sblodju, llyged a lot o wallt. Nesaf gig. Eto, mantais ar lunio fel hyn, a hanner ar lunio, hanner peintio rili. Really. Yw, allwch chi just bod yn messy, so peidiwch yn ffoi ni gormod os yw pethau yn, yn splotch. Neu ddim, llunelli ddim yn cysylltu dy gilydd, neu llunelli yn drwchus ar rai yn denau. Dyna dyn ni moyn, rili, really, yw bod nhw'n edrych bron yn frysiog. Iawn, dyna fi siacet. Sy'n gyda fe. O beth blawd. Beli'r cawr wedi bod yn byw ar weilod y môr am tipyn bach, so... Dwi wedi lle ddim yn hollol. Mae enw Beli Bola Mawr. Felly, Bola Enfawr. A dyna lew dros i gorff i gyd. Dyna ni. Chi'n sylwi sut mae defnyddio brwsh pen fel hyn, os chi'n dal yn ysgawn, byddwch chi'n gwneud llinellau tene, tene, tene, gwthio'n fwy galed a wneud llinellau fwy trwchus. Dwi'n cymryd ychydig o amser i ddod i arfer y defnyddio un. Os mae'n unrhyw fath o arlunio gyda brwys. Ond mae'n gallu bod yn lot o hwyl. Rhaid, dyma fe gyda'i fag. Be mae'n cario yn ei fag? Wel, a lot o ni, mae'n cario'i fecyn fwyd. Snack. Yn ei beli. Brrr! Mae'n offi bwyta bob math o bethau o'ch a fi. Yn cynnwys, ie, yeah, bobl. sydd ar frys i ddianc. Croesach. Te. O, dyna beli. Beth sy'n neis am ddynyddio pen fel hyn yw bron lliwio mewn, ond just lliwio fatha unlliw, monochrome. So beth dwi'n gwneud yw defnyddio inc D fel hyn, a dwi wedi rhoi dŵr ynddo fe. So mae hanner inc, hanner dŵr, gyda llwyd. Reit, brwsio fewn, a wedyn ni'n ei ddechrau. Eto, ddim ots gen i am fod yn rhy daclus yma. Dyn ni jyst yn meddwl lle dyn ni moyn Liwio, so ei liwio mewn un dillad yn gyntaf. A fe dillad. A wedyn y bar. Ac ydyn ni sy'n fwy dywyll. A dwi wastad yn hoffi wneud lliwio jyst mewn un lliw, lle llwyd, um, neu unrhyw lliw arall. Achos dych chi ddim yn goffa poen i wedyn am. Ti'n gallu gwneud o'ch chi'n gilydd. Rhaid, ti'n gallu bach mwy o ddŵr. A nawr dych chi'n gweld mae'r inc yn llifo ac yn ysgafnhau. So mae gen i llwyd bach yn ysgafnach. A na i ddefnyddio'r llwyd yma, sydd ddim mor dywyll, i wneud fel cysgodion dros bob man. So mae chi poeni gormod am pa liwiau sydd yn edrych yn ei gilydd. Chi jyst yn meddwl am lle mae'r goleini a lle mae'r tywyllwch. Bles i fel hanner ffordd. Mae'n ffordd rili dda o gweithio mas o le mae'r gol yn dod. So mae'r gol yma, fel tysa yr gol yn dod oddi uchod, so mae'r cysgod ochr arall y braich o dan y bol, ochr arall i ben. Ond hefyd, wrth wneud hwn, dyn ni'n gallu tynnu sylw at ganol y llun. Pan oedd popeth just yn ddi yn ein wyn, ond dim sylw penodol, ond wrth wneud hyn, dych chi'n gweld mae'r golau yn y canol. Felly tywall i'r corneli fel hyn. Ac eto, dyn ni'n edrych mwy i'r canol a ti wyneb e yn edrych ar y pobol. Dyna sydd dda mewn lluniau monocrom, allwch chi'n neud hynna. Mae'n hawdd iawn, just tynnu sylw trwy ddefnyddio gwyn, neu just trwy ddefnyddio darn tywyll iawn. Bach mwy o fyna. Dwi'n meddwl, y llun yma. Just y bod. Wedi wneud. Dyna ni. Beli, bola, mawr. Gyda'i snack. Os ych chi eisiau gwybod mwy am stori Beli Bola Mawr a'r pobl sydd yn trio i stopio fe, un o'n nhw wedi poli peswch pen ôl. Uh, Wel, ewch i ffeindio fe. Hi fe'n afiach yw enw'r llyfr, a ewch i ddim eich siom, mae'n ddoniol iawn. ewch i wefan gwales neu'ch siop llyfrau lleol neu wefan atebol am gopi. A ewch i ffindio brush pen hefyd, mae lot o hwyl. Felly, sgwini ffwrdd, cael fel y bwrdd, na fel chi foli. Hwyl!